Jokana moso uduto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nitie mond joluo kae gi nyi joluo kae. Momoko nwago ne koko kae ma ginyisowa ah, wanono oko wan wayudo green pacha oko kuno gin e US gin e Europe gin e America gin e Canada Jomoko ne giringo ne ji e TikTok kae giyanyo ji ayany madongo left right. Ana penjo unia, msungu musomo, odiero musomo, ok nya kendo ng'ama yatim ka jaluo kama. Odiero masomo ok nya kendo ng'ama rating' kod ka jaluo kama. Odiero masomo kenda kenda ng'ato odiero gi. Ok ginyal kelo ng'ama rateng' ka jaluo kama. Joluo ma ringonwa kae gin ni gisomo, gin e Euro, gin Amerika, giidho ndege, gidhi kuno, gitiyo timo ang'o TikTok. Gitimo ang'o e TikTok ka ginyiso ji ni tap tap, ginyiso ji ka ni gin birthday ji odhi, ginyiso ji ka ni gin gi games ji odhi. Ang'o miyo giketo ang'o miyo giketo birthday ka gin gi pesa? Ang'o miyo giketo birthday TikTok ka gin gi pesa? Ang'o miyo gitugo games ka gin gi pesa? Ang'o momiyo gigo ni ji ni taputaps kendo tugi ka gin gi pesa? Ang'o momiyo gitimo mchango ka gin gi pesa? Ang'o momiyo gitimo mchango ka gin gi pesa? Ang'o momiyo giketo games ma birthday ka gin gi pesa? Ang'o momiyo gichezo game ka gin gi pesa? Joluo modak kae, mon modak ka ma jaluo maringo ne ji gi chwo moko be maringo ne ji. Hmm? Ka kuno tamore, duogu Kenya. We ukwecho e TikTok ai. Ukwecho left. Gin gidonjo e TikTok ka okinyi nyako tieno. Ka gin tije ma gitiyo, TikTok ka onego bed ni gibiro mana once, once, once. Ka gin gi pesa, TikTok ka onego gichung' mana live kata gimiyo mana ji unga unga unga to in mimiyogi gin e life moro ka gidhi to maywenyo ma ging'eyo gidhi corrupt people ni giwacho ni ging'e pesa gin gi english joluo ma mon ma joluo kata chwo ma joluo modhi kuno nyisgi ni ginyise document document document mane gidhi go kucho document ga gidhi kucho ni gidhi document mag somo koso ni gidhi gi document mag eh, body part eh, body department document mon joluo modhi go e TikTok kucho ni gidhi document mar somo ne gidhi tiyo tich, noluonggi ni mondo gidhi ti kucho, koso ne gidhi gi document mag board department, ginyisgi tich ma gitiyo kucho, ginyisgi kampuni ma gitiyo kucho, ginyisgi osiptende ma gitiyo kucho. Achiel achiel ni nyakwan, ng'eny gi kucho, gin agina gin agina jo ochode. Koro chode gi Kenya ka opogore nang'o? Chode ma kucho ja gitiyo gi dola, chode mar Kenya ka watiyo gi shillings, chode mar kucho wa gin wazungu. Chode mar Kenya ka gin jorotenge. Mano e pogruok mopogore. Chode mar kucho cha noidho ndege. Chode mar kar ka ji idho gari. Mano e gima opogore. Mano e gima opogore. Chode mar kugi ji liet. Chode mar kucho cha ji ng'ich. Mon gi olowa kae gi yenyo, gi olowa kae gi madharau mang'eny to gionge pesa. Gin oketi gi kucho kaka chiji. To ng'ama okendeno be ok en 100% ni ng'ani. Yaani kima maisha. Ongi go. Iki mpuri kila ula lawaki wa Kenya kai. Hmm? Mane kima timore. Joma kikendo go. Buk tik ne gigi ne gigi. Koro anyisu joluo ma e TikTok kai. Jomol joluo gi nyi joluo gi joduong joluo gi nyithi joluo gi wuod joluo ma e TikTok kai. In America kotamore. America no idhi nade? Nyiswa document moteri Amerika. Nyiswa tich mitiyo e Amerika. Kok en tich chodo. Kok en tich kendo. Gi kendi. Kok en tich kendo gi kendi. Kok en tich chodo. Nyiswa gi tich en mitiyo. Joma tiyo tije moko beyo maling' oling' kata ok winj ka giko dhogi ka. Joma luok fanyo tije maber oling' nye nyithiwa kata chuowa matiyo Middle East. Wang'e tich ma gitiyo. Giluoko sende, giluoko lewni, giluoko ot, giluoko geche, gitiyo, eh, ging'iyo jomoti, giriembo pikipiki, giriembo gari, mago joma tiyo ang'o? Middle East wang'egi. To un joma tiyo Amer- joma nitie Amerika utiyo ang'o? kata tije mag jo midisi kata ka richo kata ka tindo kata ka ng'o to wan wang'e tije mag tiyo mano e document ma nyiso ka ni noya kaye nodhi yuto tich ma kama kama middle east in ya e kenya ka nidhi timo ang'o kuno nyiswa onge acha acha lenji nyiswa wuon